cucaah mu ka dawtmi na duhmi thil nih hin na thlarau nun ram a langhter na duhmi thil le na halmi thil nih na thlarau nun ram a langhter nang zeidah na duh zeidah na hlam nangmah duhmi nak chan nangmah herhmi kha hal thiam law bawipa lawm tuk lai na fanu tang ra onnak ahcun zarkhat rawl na ngam na fapa ram thumnak a lan khawhnak hnga ding cun zakhat rawl na ngamh ngaknu pawl ram thumnak le tlangval pawl ram thumnak lan khawhnak hnga ding caah cun zarkhat rawl le thlacam na ngamh nain na thlarau caah thlacam na phil na fapa tara onak na fanu ram thumnak lannak ding thlacam cu na ṭhawng tuk nain na pawng zu ding pa ca thlacam na phil na thlacam hlawhtling lai lo zeitik man na thlacam hlawhtling lai lo na pawng zu ding pa cak thla va cam kan bawipa jesuh khrih nih an tei lai zan ah kesma ni dum a thla cam le din a thla cam ka pa hi hrai ka luat ter ko a kut thiar an khet lai a ke thiar an khet lai a lualing lu chin an chin lai tak long bakin an thai lai a thai tuk a tuar ding ni vialte thai tikah jesuh nih tin thla cam ka pa hi hrai ka thial piak Sihmanhsehlaw Jesuh nih hi hrai ka ṭhial piak tiah a thlacam a donghter maw? Dongter hlah. Sihmanhsehlaw nangmah nawl si ko seh. Bawipa sunparnak cu ko seh. Sihmanhsehlaw nangmah nawl si ko seh. zankhatnak bik ka chimmi ah khan nai bahat maw mekhun question kan thonak kha pianthar lo bak i american phak i um mana du deu pianthar bu in laitlang kiar adongnak bik zan a phin in ka pek lai ma na thinlung put ni khan na cho ding mi thlachuak kha bia khia te lai pianthar bak lo i american phang manu deu pianthar bu dong va kiar ke hi lai tlang le chan dong va he an ka do dong va hol ka thai di ka thiam di dong va chu an ka dot ning khi alaha Crusade ka tuahnak ah Senthang peng vialte lakah dongva a nuam bik. Bawipa thangthat cu special. Chim awk um lo. Dongva bawipa kan thangthat cu kan thil viate sang ti vancung dara ka phak ti awk tak kin um. Malah cun cheukhat cu tipi khong ter tur pipin. Chow yu lu. Khangai. Okay? Cucaah nihin ah Peter nih cun kutdok pa nih a duhmi kha a pe lo. A herhmi kha pek bantuk in cucu na pem ahcun na tonmi thil kipah amen na ti khawh ko lai. Malaysia na kal khawh rih lo zongah Malaysia in ramthumnak na lanh khawh rih lo zongah amen na ti khawh ko lai. kum thong ni le kum kul le kum thum ah hi kan kan ra i CCF i thezar awai akong ṭempa nih chuncung a simi pu kep mawng ni hitin tete khan Bawipa Malaysia khual ramin ka nupi nih ka fale nih na dawtnak an thei lan cu ramthumnak kan lantar hlah nangmah dawtnak kan thei nu lawng lawngah ramthumnak kan lantar thla ka cam ti Malaysia sau tuk ka cam ti ka vun vai lo ti zeicah ka thlacamnak ka thei ti atu hi te kan nu nih pathian dawtnak biatak a pemmi ka fale nih bawipa dawtnak an pemmi kan chungkhar tling in vancung nembar kan si bak ah australia nih kan auh te Bawipa sungva cu ko seh cucaah a pennak le a felnak kha kawl hmasa u thil dang vialte kha pek nan si lai Bawipa sungva cu ko seh nang cu Jesuh kawl hmasa lo nangmah duhnak na kawl maka na tak sinak a lang thlarau mi nih cun anmah duhnak tlinter an i zuam lo bawipa duhnak tlinter an i zuam Bawipa sungpa cu seh cucaah nihin ah Malaysia in ramthumnak lanhnak dingah tha cam hlah ka ti bak lo Malaysian ramthumnak lanhnak dingah tha na cam rual rual in thlarau ram ca thlacam ka phit la taktak ngai ngai lo acun hi na pianthar lo bu pihin American cu fa phalo na thi cawlh lai na thi hrimhrim lai tong lai american nan pak atu te da chin to american cun rian tuan ah minute pakhat no cha cun fast warning minute pakhat no tan na cha cun kick out kal tua Malaysia cu nan zeihmanh poi lo. Nan i hi tai tuk pum di re. Nan ti thaizing ah nan it. Tu zan ah nan it lo thaizing ah nan it. Thaizing ah le nasi pakua zong a thaw hlei lo, pariat zong a thaw hlei lo. Nan topi nan i kuat. Hi tining te hin cun ramthumnak nan phak citcit a cu. an in kuat ṭhan dih hna lai transfer. Cucaah kha cuticun ee ti Pathian nih damnak a pek ee ti a duhmi pek loin a herhmi kha Bawipa nih a pek a vun dam bak ee ti tuzan ah dam hmasa na hau a zawmi bawipa nih hmang bal hna lo sal a tangmi bawipa nih rian a fial bal lo temtawnnak hri aa tlaih komi ka bawipa nih a autar bal lo luat kan hau na luat dingmi kha bawipa nih master bika usa pek ma si ayun luam yo ba luam yo mi ba phaya tika tung piu che a tung ro khan ching ko khan sa ma ma luam yo da lu ko phaya tika ba doma a tung ma piu u ayun luam yo ba Kannih cu luat lo pin camping luat hi luat si lo camping a dih tikah khin luat si te lai crusade lio lawng a luat crusade di le ca te pum hmanh hrawm lo si ko lo ma buan lung ah khin Krifa upa pa he khenglawt pa um keima khenglawt ki su khenglawt pa um i peibeng le lam hi a do bak lam ha ve ani baptist cu ning cang te ma pathian thang than mi ka si te lam le zong hau ve hallelujah zong hau ve atimi bak si lam zong ado bak pai beng zong ado bak nan sia zakian sia zakian ki khek ro su ke ma una ku su sia zakian ni buan lung crusade tua chama mo ma chu pa cho lam ko lam khoma ko Yan alam ante ya kalam halo chu zakian i kheng lo si na hi maw